Dumelang bagwera ba puku. Thutong ya rena re ile go lebelela sereto sa rena sa tatago Matobo fao re ilego go lebelela dinyakwa tša thetotumišo ya segologolo. Go fela go etšwa potšišo ya meputso ye lesome ya taodišwano fao o kgopelwago go laetša ge e ba sereto se se latela dinyakwa ka moka tša sereto-tumišo sa bogologolo goba theto-tumišo ya segologolo. Gona fao, go araba potšišo ya mohuta wo, o tshwanetše gore o laetše tše di latelago. O tshwanetše gore o bolele ka ga matseno, o hlalose gore sereto-tumišo sa segologolo re se bona ka fomula ya moswananoši. Gantši go fela go tšwelela matseno a gore kgomo e a tshwa e gangwa ke mang, go ra gore fa sereti se ra gore kgomo e šišitšwe e nyaka go go gangwa. Botsebotse a ra gore ke le swaretše ditaba goba a ra gore ntheeletšeng. Gomme fao ga se no go go tšweletša matseno ao a formula. ya gona ya seratotumišo a gore kgomo ya tshwa e gangwa ke mang, o tshwanetše gore a re tsebiše gore na yena yo a ratago go anega ke mang. Sereti se swanetše go re botša gore ke sona mang goba go laetša gore ditaba di tla ka mang. O tla hlalosa a re e gangwa ke. Le a e bona? Ke tše e leng gore tshwanetše gore di tšwelele. Gape-gape re na le mmele wa sereto. Mo seretong se, re ile go lebelela tše di latelago, Ke dikokwane tša go laetša tshekatsheko, tša go laetšwa tshekatshekong ya mmele wa seretotumiši. Gona fao, o swanetše gore re bone ge e ka ba go na le tshwantšhokgopolo, mainatheto le mainagokwa. Gape-gape, mafetšo a gona ke a moswananoši a go felela ka tsela ye itšego. Mohlala, diroteng tše dintši go fetšwa ka go re ke tšhaba mediti goba selepe go mela. Bjale, mo seretong sa rena sa tatago matopo, um ge re sekaseka sereto se, re lebelela matseno. Ok, e re ke thome ka gore sereto sa tatago Matsobe ke sa bogologolo ka ge diteng di lebane le ditaba tša setšo sa bogologolo, sona se lemogwa ka dinyakwa tša sona e lego matseno, boitsebišo, mmele le mafetšo. Ba re ditaba tša sereto se ke tša bogologolo eupša go na le lefetla la ditaba tša sebjalebjale gona fa mo seretong se go na le ditaba tša segologolo go bolelwa ka ga dikoma. go bolelwa gape-gape le ka thuto. Dilo tše go di lebeletše ka mokana tšona go na le element ya bogologolo le ya sebjalebjale. Thuto ke dilo tša sebjalebjale. A re lebeleleng matseno a sereto se. Sereto se thoma ka matseno a, Kgomo ya tshwa e gangwa ke mang? Kafao, ntlha ye goba yona elemente ye, sereti se e etše tlhoko. Ba, boitsebišo, sereti se tlamehile go re botša gore ke sona mang goba go laetša gore ditaba di tla ka mang. E, gantši re kwa ba re e gangwa ke, eupša mo seretong se,

O re o bina noko. O re bagolo ba gago ke bomang. O re botša gore batswala ba gago ke bomang. O re botša gape-gape le ka batswadi ba batswadi ba gago. Gantši dilo tša mohuta wo, ge ba fela ba re ke, ke, ke, gona fa ke dilo tše e leng gore re di bona ge motho a itheta, a re nna ke nna,

Gape-gape e le mogale ntweng, re kwa re mpheng selepe sa magagane. Gape-gape o ipapetša le bagale ba bangwe ba go tšhabega ba mo motseng. Gape-gape ke monna o bolotše, o nyetše basadi go tšwa mafelong a go fapana. O tlhadile bao a palelanego le bona, go hlalosa gore o tlogetše ngwannyana wa mokopa wa go tšwa thoko tšona tšela tša go dula go ba kopa. O kopane le bagale ba dithuto, a ithuta le bona, a boela gae e le morutiši. Re na le sekai mo seretong se, mo go tshwantšho kgopolo, ba tlhalosa gore ka fofa la mpye ka, ba mphadimiša ka tsena gae ga bonala. Lefofa la mpshe le emela pene yeo e ngwalago mangwalo a semmušo. Yona ga e phumulege. E laetša bohlokwa bja thuto gore ge motho a rutegile goba ge motho a na le thuto ga go na motho yo a ka mo tšeelago thuto yeo. Tshwantšhanyo, Ee, re na le mohlala Ke tšhaba mediti, boka, mapulana, thaka tša mogolle. Sereti se dirišitše sekapolelo sa tshwantšhišo go laetša gore o feditše go reta, ga a sa na ditaba goba yona nako ya go anega. E, mo seretong se go na le dibokantšu, manyalo a tlhala. Ke motho wa go ba le setenwa yo a nyalago basadi a ba tlhale ge a palelana le bona. A ka re a dula le wena, a bona le sa kwane, Aowa, a ga senye nako, o a sepele o fetela pele, wa go tlhala. Kgomo naka fa go no šupa gore o nyetše ka dikgomo tša manaka goba o nyetše ka dikgomo e sego ka tšhelete. Ee, kgomo boya, o nyetše ka dikgomo tša go nona tša boya bjo bo botse. A ke re ge dikgomo di tloga di fepegile, di nonne, o di bona ka maboya a tšona a phadima. Banna tia fa go no ra gore banna ba mmakgonthe goba banna bao e lego ditsebi tša thuto. E re na gape-gape le mainatheto. E mainatheto go bolelwa ka bo kwena, minakwena. Gape-gape e re na le bonkgaruba, re na le bo batau, re na le bo mminatau. Dika fa re na le mothalothetso wa mo masometharo tlhane, ke tate, ka mo tshela ka itia fase ka dikhuru. Sereti se ra gore se ile sa leboga tatago sona nakong ya ge se hlonamišwa ka nako tša dikapešo. Go ka, ge e le gore e, le tle le bone batho ge ba apešiwa ka nako e, O fihla mo pele ga um morektoro goba chancellor wa yunibesithi, wa fihla wa hlapa fase ka khuru, e le gona go leboga. Eupša fa, sereti se ka ba e le gore se ra gore o leboga batswadi, goba o lebogwa, goba o leboga ba yunibesithi ge ba mo fa Lona lengwalo leo la borutiši. O tla lo rna wena seka se o nyaka go se tlhalosa jwang, mare ke se sengwe sa dilo tše le gore swanetše gore o di tlhalose ge o etla mo go mmele wa sereto. Mafetšo. Sereto ga se na mafetšo a seretotomišo sa bogologolo ka gobane se felela ka gore ke tšhaba baditi boka mapulana thaka tša mogolle. Ke ka mokgwa o serato sa rena se felago ka gona. Ge o hlalosa o swanetše gore o hlalosa gore mafelo a gona ke a gore ke tšhaba baditi ba ka mokgwa o ke laeditšego ka gona. Selo se e leng gore ke tlo kgopela gore le se dire ke sa gore le se le saposekerayepeng gore ge di video tša rena ditšwa di tsenele mo go Account ya gago ya YouTube a ke sa tlo fela ke romela batho di di di video tše ke ka tsela ya Sesotho ya gore ke tšee WhatsApp ke romele batho di di video tša ka ke tlo dira gore ba ba ba ba subscribe-ileng e be e leng gore e be bona ba e leng gore ba di hwetša ko re o subscribe-ile Ge ke fetša go romela video fela namile ba o romela molaetša ba re video e tsene. Ge e le gore o nyaka go e bona o tla e lebelela, e le gore o nyaka go e lebelela ka nako e tlago o tla e lebelela ka nako ye e tlago. Ka fao ke a le kgopela ke re subscribe-ang. Go na le mabaka a mantši a e leng gore a dira gore ke le kgopele gore le subscribe gobane le dithuto ke sa tlo fela ke eba le dithuto tše e leng gore e tla be e le di-live screening tše e leng gore tla be ke di ruta thwi gomme bao e leng gore tla be ba subscribile ba tla kgona go tseba mohlang ke rulaganya dithuto tša mohuta gobane ke sa tlo bitša batho ditsebi ka šoma le bona.